E, makadii makadiko mastudents angu neemamwe maticha vari kuzimbabwe ndinomba kuti munofara pane svomu yanetsa vanhu vakawanda remembe vaka kuti svomu zvinoreva kuti metsi saka svomu iyi um, ndikuda um, kuti explain noda kuti ha ah, vanhu vakawanda vakanditumira chiti sei inosovhwa sei yes tindo ndiwo mumwe vanhu vakabvunza metsi iyoyo okay now metsi yaiti izvonizvo hanzi mwana akafunza kuti nemakore mangani mwana akati inini makore angu ihafu yemakore amama asi mama vadiki ne5 years kuna baba or baba vahombe ne5 years kuna mama is one and the same thing handitika saka mwana akabva ati makore edu ese takamaeda anoburitsa 100 saka question yebva yati mwana ane makore mangani orit rega tinyatso zvinyora kuti munzwisisa saka tinani tine mwana tina mama nani nababa like this alright mwana akabvunzwa kuti nemakore mangani akati ne hafu yemakore amama saka tine the unknown ndoziva kuti majalo oshandisa x saka ngatishandise x anditi saka ngatichiya mai vane x yes kureva kuti mwana anenge ane chi anenge ane half x saka baba kana vari vahombe kuna mhama ne5 years kureva kuti baba vanenge vane x plus 5 right mwana akabva ati makore edu tese taka maedha ari kuburisa chi 100 saka izvi tinoona tobva taformulata equation kune vanofolowa mavideos angu payoutube on sample of tv ndakati ini chinonzi equation istatement of equality inokuratidza kuti kuright hand side kwakafanana nekuleft hand side saka unongoformulata equation yako is very simple and straightforward kuti uchi wana ex wako usove saka kureva kuti zvese takazvieda makore avo takaaeda ari kuti pachi 100 ngati maede itoni kureva takati susu half x plus x plus x plus 5 makore ababa answer yedu should be what should be 100 like this remember half x makore mwana x ndeamama then x plus 5 ndoani ababa saka ngati simplify itoni

Now, our answer 5x over 2 is equals to 100 minus 5 not pani 95 now remember toda kuwana value ya value ya x kana taona value ya x tichaprove remember ndoka ndichikuziva kuti hakuna maths isingaproviki wakaona ticha wako atadza kuprova maths kureva kuti aita sei avharo okay uh, pamwe anenge ango ah, okay I'm joking

ndova handototsvaga zvimwe zvekuita ndotanga kana kutengesa mavheji kana kutanga kuita zvimwe zvinhu kana yarambopruvhika metsi remember makore ese yataka maedha tofanira kuva nani handi tati value ya x and 30 age right saka rega ndinyore samwe uh, or orit rega tingobvisa x wa mama uyu tingoisa ani 38 right or tongoti x equal to 38

plus dzababa tiri kuti susu dzababa its 38 plus 5 38 plus 5 tinobva tawanani 43 years ndatinini makore aya takaeda akasabuda 100 ndikubva ndasiya kudzidza kurova ndikunyepera chii one ngofu ichina amwe andinyepere vanhu so if you simplify this one because ati makore tese takamaedwa fana tihundred ngati ngati maede itiwe so tikuti isusu rikatange nababa vahombe 43 uh, 38

It means mdzisi vari 100% chi correct. Saka iyi ndo reason inofanira kuita kuti usubscribe kuchannel ino kuti ubatsirike naye. Any kamesi kangokunetsa unogona kungokanyora pa comment section or unouya kufacebook page side ati unobva wawana macontact details angu wondisendera inbox ndinobva ndakubatsira ipapo hatizore munhu anozobvunza kuti what is the answer of x plus x that is so simple buyai nemetsi dziri kukunetsai kuna chiremba wemedzi anditi ka im the mathematical doctor and the real doctor the maths doctor nai im not a witch doctor so there's a real doctor and a witch doctor mathematically ndiri chiremba wenyu i can help you anything chiri kunetsa vane eh, methetisis etc etc zvese zvirwere zvemetsi vane makore akawanda vachitiraya kunyora metsi dzichivanetsa huyai mese ndikudzidzisei one on one um, ariko maservices iwawa ndokudzidzisai motoita madistinctions enyu ndane makore akawanda i have got about 1 million seconds ndichidzidzisa metsa nditika ndati 1 million seconds kwete yes okay anyway i hope kuti mabatsirika don't forget to share and subscribe on my youtube channel wakasheya ka wakasubscribe wakanyorawo ndiudze zvauri kufunga kucomment section zvinondibatsirawo kuti ndizive kuti okay Uh, pamwe vari kuda kuti mudzidzisi chiremba azovarapa in this way on the next video rambai muri mugwara rambai makarongeka stay focused